L-ewwel nett, hija dejjem grazzja għalija li jkolli ċ-ċans li nisma'. Għax kull fejn immur irrid nitħaddet. Imma niżohar 'l Alla li kelli ċ-ċans li nisma' lil Monsinjur Guder f'dak id-diskors li kien qed qiegħed jisfidana ħafna. U anki dan il-dokumentarju jidhirli li rridu naraw ftit kif inferrxuh iktar bħala l-ewwel togħma tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Hekk jien li xtaqt ngħid żewġ ħsibijiet dwar l-ġġarar tal-fuħħar. Hekk jien kont għażilt din it-tema darba minnhom, minn sena. U żewġ ħsibijiet hekk li jġuni f'moħħi hija l-ewwel nett li, Dawn l-iġġarar huma magħmulin minn fuħħar. U fuħħar huwa don ta' Alla, it-tabas, u xogħol il-bniedem flimkien. U Alla l-Imbierek meta jagħmel xi ħaġa bid-dispożizzjoni tiegħu, dejjem jgħaqqad id-don tiegħu flimkien max-xogħol tal-bniedem. pereżempju fl-Ewkaristija, ma għażilx iż-żhud biex nieklu, għażel il-ħobż. Fl-Ewkaristija m'għażilx l-għeneb, imma għażel l-inbid, biex fih ikun hemm il-preżenza tal-bniedem. U din naħseb allura r-rwol li jiena ħsibt fil-ġerar tal-fuħħar huwa proprju li nifhmu, L-istorja kif għadha li mdierek irid jagħmilha. Minn mindu ħalaq il-bniedem, Alla li mdierek ried li jkkoopera miegħu. L-istorja tal-ħolqien mhijiex Alla u l-ħolqien. Alla mal-bniedem li jmexxi l-ħolqien. Ġara d-dnub u wara dik l-istorja li nafuha bħala l-Arka ta' Noè, Alla l-Imbierek kellu sfida kbira. U l-isfida kbira kienet li issa kellu jikkoopera mal-bnedmin mitindin. Mhux bħal fl-istorja ta' Adam u Eva qabel ma dinbu. U Alla l-Imbierek ħadha din l-isfida. Hu jrid jikkoopera anki magħna l-bnedmin. Biex il-grazzja tiegħu tkun dejjem tgħaddi, kif qalilna il-Kont Monsinjur Guder, tgħaddi permezz tal-bniedem. Ma nafx jekk qattx irriflettejtu li kull grazzja li nieħdu aħna neħduha permezz ta' ħaddiema. Jiena Isqof għaliex Monsinjur Mercieq għatani l-grazzja. Meta mmorru nqerru, il-grazzja jien ma nistax inqara lili nnifsi. Il-grazzja trid tgħaddi bilfors permezz tal-medjazzjoni ta' bnedmin oħrajn. U allura qed ngħid dan biex nifhmu. Alla jrid isalva d-dinja mhux waħdu, imma bil-kooperazzjoni tagħna. Meta jiena nitgħażżen f'xi ħaġa, il-Mulej qed innaqqaslu ċ-ċans li l-grazzja tiegħu tkun tista' titħaddem u tixterred permezz tal-fomm tiegħi, permezz tal-ħidma tiegħi. U ra din hija l-ewwel riflessjoni li xtaqt li naqsam magħkom. Ħuti, jew nifhmu d-dinjità tal-appostolat, nista' ngħidha din, mingħajru, mingħajr ir-rwol tagħna, Alla ma jista' jagħmel xejn. Kieku ħadd mill-appostli ma qallu iva, ma kinitx tifforma l-Knisja mhux b'idejtu. U nifhmuha din teoloġikament, għaliex biex jidħol fil-bniedem, Alla ma jimponix. Alla jipproponi, il-bniedem jgħidlu iva, u permezz ta' iva mbagħad Alla jkun jista' jitmexxa fid-dinja kollha. Din hija l-ewwel ħsieb li xtaqt li naqsam magħkom. It-tieni ħsieb li xtaqt li naqsam proprju fuq il-ġarrar tal-fuħħar hija proprju l-fuħħar, għax il-fuħħar huwa huwa dgħajjef, m'għandux saħħa jitkisser malajr. U naħseb din hija t-tieni riflessjoni li nagħmlu. Alla ma jiddejjaqx għaliex ifittex il-kooperazzjoni ta' bnedmin li huma ġarar tal-fuħħar, kapaċi jiżbaljaw, kapaċi anki jitkissru. Imma l-importanti kif ngħixu din ir-realtà. Darba kien hemm San Pawl, tiftakru kellu x-xewka f'ġismu. U San Pawl dar lejn il-Mulej u fittex it-triq il-ħafifa. Mulej, neħħili dawn il-problemi kollha. Taf kemm inkun orrajt jien hu. U tiftakru x'kienet it-tweġiba tal-Mulej Ġesù? Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Ara mbagħad jagħmel ir-riflessjoni. Jiena b'saħħti, jgħid San Pawl, meta jiena dgħajjef. Irraġuni għaliex, meta jiena b'saħħti, x'naħseb li kollox ġej minni. Meta jiena nagħraf li jiena dgħajjef indur lejh. Biex hu mbagħad ikun is-saħħa tal-appostolat tagħna. Allora t-tieni riflessjoni li nagħmlu hija, imma kemm mill-appostolat tagħna huwa frott tad-djufija tagħna li permezz tagħha dorna lejn Alla? U kemm mill-appostolat tagħna huwa appostolat għaliex naraw is-suċċess fih? Semmiha wkoll Dun Anton permezz ta' Madre Tereża. Allura t-tieni riflessjoni hija din, it-tjufija tagħna għan-nisrani m'għandhiex m'għandha qatt tkun okkażjoni biex naqtgħu qalbna, hija okkażjoni biex nitolbu iktar. Hija okkażjoni biex ngħidu lil Mulej, int trid taħdem issa għax aħna sibna pont, sibna tarf. Sorry, wasalna fit-tarf, ma nafux kif nimxu iktar. Mela dawn huma żewġ ħsibijiet li xtaqt li naqsam magħkom illum. Lestu għal din is-sena tal-fidi. Diġà dan huwa xi ħaġa li jgħinna ħafna. U din is-sena tal-fidi trid tkun sena ta' fidi vera. Jiġifieri ta' fidi li tidħol fil-fond tal-qalb tagħna. Hija sena li trid tbiddilna, il-fidi trid tbiddlilna n-nuċċali tal-ħajja tagħna. Il-fidi mhijiex għax nemmel f'Alla wieħed fi tliet persuni eċċetera, le, hija li tbiddel in-nuċċali tiegħek u tibda tħares kollox minn għajnejn Alla. Kemm hu sabiħ! Il-bnedmin tibda tarahom minn għajnejn Alla. L-ambjent ta' madwarna tibda tarah minn kollox minn għajnejn Alla. Dik il-fidi, għax tkun taf il-Kelma u taf kif in-nuċċali tiegħek huwa ffurmat. Nitlob il-Mulej hekk li lkoll aħna din is-sena li hija sena ta' grazzja kbira, naqduha, naqbduha,